Ekku, jiena għafem mimdu kont tifel, kont zaħir dejjem kont delettant, kienem ħdejja fej kont noqgħod jiena għaw Main Street bi Kirkaram il-Kappella ta' San Pawl, ġifieri d-delizzju tiegħi beda minn hemm. Minn dik il-Kappella ta' San Pawl. Imbagħad meta bdejt nikber b'dak li sitt snin hekk bdejt nitla' il-maħżen tal-armar, ġifieri u d-delizzju dejjem jibqa' jiżdied. Però minn dejjem kont delettant tal-minjaturi u ta' dal-artal, jiġifieri meta kont għadni żgħir kien ikolli għand ommi knisja żgħira u artal u dejjem nilgħab u nixgħel ix-xemgħa u dan, ġifieri. Però mbagħad meta sirt involut sew fil-festa, ġifieri il-ħin tiegħi bdiet inqattaw kollu fil-festa ta' Santa Lina ta' Birkirkara, fl-armar u fil-knisja. Mbagħad għamilt xi żmien ukoll għamilt sitt snin u ħsib il-festa ta' Santa Lina kont prokuratur. U bat ma terġajt waqaft, erġaj ġitni l-edeja li nibni minjatura li kienet ila ħafna f'moħħi, ġifiri. Din is-sena il-Knisja l ħames snin, ġifiri issa hija lesta, kompluta, armata b'kollox, ġifiri ħadit li ħames snin bis-sar, ġifiri ħames snin u għabek ma kien hawn xejn. ħadmu diversi artisti fija, ġifiri bħala pitturi, u ganotel, u affarietek. Ma nistax ma nsemmix il-Jason Taljana, ġifiri li ħadem il-rakmu kollu tal-istandarti u ventar tali Jiġifieri u u gun hotel, bħalissa qed naħdem xi gun hotel ukoll ħdimt xi ftit jiena wkoll imma l-maġġuranza tax-xogħol tal-gun hotel u hekk inħadem minn Jason. Il-linef inħadmu minni u minn Jason ukoll. L-linef huma magħmulin minn qafas tal-metall u mbagħad id-dekorazzjoni tagħhom hija mill-lewlu. Fatti biex għamilna l-linef dawk fihom 4 kilos lewlu, ġifieri immaġina 4 kilos lewlu kemm irid ikollok biċċiet. Hi, ġifieri issa kif tgħaddi l-festa tiżżarma mill-armar li hawn armar, għax dan huwa l-armar li jintrema fil-Festa Santa Lina biss li hija titulari ta' din minjatura. Però mbagħad matul is-sena hawn diversi festi, hawn żewġ festi sekondarji, hawn il-festa tal-Vitorja u l-festa sekondarja wkoll ta' nawfraġġju ta' San Pawl, u mbagħad kull artal, artali b'kollox hawn għaxra, għandu l-festa tiegħu. L-artali huma dedikati li San Mikiel, il-Kurċifiss, id-Duluri, ir-Rużarju, San Ġużepp, eh, il-Kunċizzjoni, u mbagħad hemm il-Kappella tas-Sagrament. Il-Kappella tas-Sagrament nagħmluha ġiex festa dik, nagħmluha waħda f'korpus u oħra fil-qalb ta' Ġesù. U t-titular l-inkwatru il-kbir ta' wara li huwa pittura wkoll jixbaħ li t-titular ta' Birkirkar però mhuwiex replika tiegħu, ġifieri mhux kopja teżatt bħalu. Umbagħad bħala repliki għaw it-tużel, li hemm fuq l-artal maġġur, dak huwa eżatt replika bħal tal-Bażilika ta' Birkirkara bil-qisien, bir-rakkmu, bix-xogħol tal-gwarniċun tal-injam. Hawn il-bankun tal-istatwa ta' Santa Lena wkoll. Daka x-xogħol tiegħu eh, bħala disin ninħadmu minn Viktor Karwana mbagħad il-kumplament tal-injam u hekk għamiltu jiena. L-istatwa hija njam ukoll duratura tad-deb saret minni u d-dekorazzjoni saret mill-artist Viktor Karwana. U ħafna xogħol ieħor ġifieri u bħal dwa duratura, ifhem u biex tagħmel minjatura tittoqgħod attent speċjalment minħabba l-qisin għax jekk tvarja l-qisin ma timxiex to scale xi qiegħda magħmula to scale. Ġifieri tvarjalek u tinduna li hemm xi ħaġa ħażina, tifhem? Mela, unbat jekk naddu per eżempju għall-armar tal-artali u mezzet armati bħal artal kbir, bil-ganutel, ġifiri l-ganutel biex taħdem per eżempju dak il-fjuret tal kemm huwa fiċ-ċokon tittaħdmu eżatt daqs li kieku taħdmu kbir. Ġifiri teknika tiegħu tittaħdem il-molla fiċ-ċokon, dawar il-ħajt, Qed tifhem jiġifieri għalkemm huwa fjuret żgħir, it-teknika tiegħu eżatt bħalma kieku qiegħed taħdem fjuret kbir. U mbagħad jekk induru fuq l-istatwa pereżempju, l-ornamenti tagħha huma kollha jiżżarmaw, pereżempju ċ-ċunturin, dan għax-xogħol kien sar minni pereżempju. Huwa metall indurat u mbagħad iddekorat, tifhem taħdem mal-qisien l-ewwel tittamel il-moll tiegħu fuq l-istatwa, tifhem u mbagħad dak ix-xogħol jieħodlok il-ħin tiegħu taħdmu bil-mod, ġifieri xogħol ta' paċenzja u trid tkun dedikat biex tagħmlu, x'hekk ma jkollokx paċenzja naħseb jiena tispiċċa ma tagħmel xejn żgur għax jirrikjedi ħafna xogħol ta' paċenzja.